Mae Antur Wen Fawr yn fenter cymdeithasol sy'n cefnogi oedolion gyda anabledda dysgu fewn i waith a hyfforddiant um, yn y gymuned lleol. Da ni'n ei hyn dros pedwar safle um, yn Wen Fawr y Cynarfon. So mae gennym ni yn prif safle yn Wen Fawr, Gennym ni hefyd yn Siop Dodran a dillad yn Warws Werdd, yn y Canolfan Ailgylchu, Caergylchu ac yn Siop Beics, Beic Santur lawr yn Dre Caernarfon.
Uh, rhannu fy sgiliau i dwi wedi ddysgu dros y blynyddoedd uh, gyda bobl eraill, gyda unigolion sydd efo Uh, anabledda dysgu, dyn nhw'n gweld gwen yn nhw pan maen nhw'n dysgu'r sgiliau newydd. Um, o'n i efo diddordeb mewn beics ers blynyddoedd, so hwnna di hobi fi lle. So oedd o jyst naturiol mynd i fewn i'r maes yna.
Swn i'n dweud um, triwch bob dim. Um, mae wedi cymryd rhai blynyddoedd i mi ffindio y maes dwi eisiau gweithio yn. Um, dwi wedi bod yn gweithio yn y maes um, gyda pobl hun, gyda um, digatrefedd, ond dwi'n meddwl bod fi wedi ffindio nghatro wan yn y maes um, anabod o dysgu. Uh, I wneud rhywbeth da chi wirioneddol efo diddordeb yn, um, sa'n bwynt mynd i fewn i rhywbeth da chi'n half-heartedly, so ia, i wneud rhywbeth Dych chi'n really enjoyo chi. Dwi di, dwi di wneud NVQ, um, coaching, mechanics, courses, i gyd i gael ei dalu gyn o'r cwmni. Um, so maen nhw'n datblygu chi fatha person, maen nhw'n datblygu hefyd i fildio dyn yn, yn y cwmni yma hefyd.
Da ni'n cynnig profiad gwaith i um, disgyblion sy'n dod o'r coleg neu'r ysgol. Maen nhw'n cael profiad ar hyd y cwmni gyd. Um, mae hynna yn y gofal a mi fydda ni'n wneud yn, yn, swyddi, um, yn y swyddfa hefyd. O hynna, mae gennym ni wedyn cynllun gyrfa o fewn yr antur, lle mae rhywun yn gallu do fewn yn weithiwr cefnogol a gweithio hyn i fyny. So mae gennym ni rhywbeth enw criteria sy'n lefel bach yn uwch, a wedyn mae gennym ni um, arweinyddion tîm, rheolwyr, uwch reolwyr a i fyny o fanna rili. Um, so welish i advert um, ar y we, dyn uh, si llenwi ffurflen gais ar y we, dyn gyfeis i uh, cyfweliad online, dyn uh, o'n i'n llwyddiannus. Mae'r cwmni'n pwsio chi fynd tuag at NVQ i, i cael qualifications uh, wrth weithio. Dyn, da chi'n cael extra bonuses fel ges i efo coaching badges, um, gwneud mechanics ar y beics, a hefyd fynd i fewn i'r maes sydd eraill, maen nhw'n pwysio chi fynd i fewn i uh, recycling management a falle fel la. So, maen, maen, diom just i fewn i care, mae'n mewn ardal mawr o'r maes. Oes, uh, dwi wedi cychwyn yma fatha rheolwr um, marchnata um, cynta yn swydd cynta i fatha rheolwr marchnata. Um, a mae'r potensial gyda i rwan i allu um, adeiladu'n hîm, i weithio ar yngyrfa, bildio ar yn um, cymwysterau um, ac i fynd fyny o fanna.
Y cydweithwyr, da ni'n ni gweithio yn, da ni gyd mewn atho rhyw Teimlo fatha rhyw bod chi'n darn o deulu mowr 'lly. Yym ma' antur i gyd fatha teulu mowr. Dwi'n cydweithio neu dwi'n siarad efo 'yn gydweithiwr i os ma' 'na rwbath da 'di digwydd os ma' 'na rwbath drwg 'di digwydd. Dwi'n reit bositif swn i'n gallu mynd at fy'n gydweithiwr i a fy'n rheolwr i yym os ma' 'na rwbath sy'n dda 'di digwydd neu 'sa rwbath sydd ddim mor dda 'di digwydd 'sa ni'n gallu cydweithio i i datrys problemau 'sa ni'n gallu codi. Ie, mae Antur Wren Fawr yn lle arbennig ofnadwy. Um, mae gennych chi y bobl da ni'n eu cefnogi. Um, heb dyn nhw, fysa gyda ni ddim Antur Wren Fawr. Um, mae y staff da ni'n gweithio hefo, mae pawb efo calon mor agored a mor hapus i helpu unrhyw un. Um, a ia, maen nhw'n dweud, mae mae dysa drin diwrnod rhywun fath, ond an, yn Antur Wren Fawr, dos ar rili ddim.
Dwi'n dwi hogyn lleol, dwi'n byw yn lleol a dwi'n meddwl mae bawb fatha bod maen nhw'n nabod i gilydd, mae yna gymuned da yma. Um, y mantais mwyaf ydy yr iaith Gymraeg ydy fi. Mae o y teimlad o adra i cael fod yma. Mae pawb yn nabod pawb a mae jyst yn haws i wneud eich cysylltiadau. I gychwyn o'n i byth yn meddwl bod fi'n mynd i ddod yn ôl i'r ardal i weithio. O'n i'n ben set bod fi yn mynd i ddatblygu ngyrfa lawr yn Gaerdydd a fanna o'n i am, um, am ddipyn o flynyddoedd. A ia, un diwrnod dwi'n penderfynu na, adre dwi eisiau bod. Um, a dwi wedi bod o'n ers, dwi'n meddwl mae'n bron iawn yn bum mlynedd. Um, a fama dwi wedi cael yng nghyfleon i gyd o'r rhan marchnata. Yym, yn cychwyn allan fatha cyngorthwyydd a dros y blynyddoedd wedi gallu adeiladu'n hun fyny i reolwr um, a dwi'm yn meddwl sy'n wedi cael y cyfle yna o gwbl yn, yn y ddinas. Gyda gymaint o cystadleuaeth a er, cyfloga, um, mae'n anodd i fyw ar ac i rentio ac yn, ia, roedd o'n hawsach, wel dim hawsach, roedd o'n Roedd yn rhywbeth o'n i'n gallu wneud adre. Uh, siarad efo cwsmeriaid lot haws a'r plant yn ysgol. Dwi'n dwi teimlo'n cyffor fwy cyfforddus wrth siarad efo bobl lleol lle. Mae'n hanfodol iawn. Um, dwi ddim yn meddwl sy'n ni wedi cael yn swydd o gwbl os ni ddim wedi gallu siarad Cymraeg. Um, Mae'r unigolion dan ni'n gefnogi rhan fwya yn Cymraeg iaith cynta, um, lot i'm yn siarad Saesneg, so mae rhaid ni fod yn gallu cyfathrebu gyda nhw. Um, a mae'n cymuned ni ac yn diwylliant ni o fewn yr amser um, yna gyda'r Cymraeg yn y canol.